Türkmen zergärçilik sungaty gadymy milli sungatlarymyzyň biri bolmak bilen, häzirki günlerde hem şol zergärçilik sungatynyň bir ýaş tapawutlyklaryna görä birnäçe toparlara bölünýär. Zergärçilik sungatynda gadymy döwürlerden bäri zergärlerimiz zenanlary bezemekde, olary bir has hem şol näzikligine, bir gözelligine gözellik goşmak üçin birnäçe şaý-sepler döredipdirler.

Türkmen zergärçiligi öz gözbaşyny örän gadymy döwürlerden alyp gaýdýandyr. Türkmen zergärçiliginiň ajaýyp eserlerinde türkmen halkynyň ruhy dünýäsi, edim-gylymlary, milli däp-dessurlary şöhlelendirilýändir. Türkmen halkynyň baý milli mirasy bar. Şo baý milli mirasynyň bir böleginiň bolsa hünärmentçilige degişlidir. Hünärmentçiligiň iň tereň, naýbaşy çeşmeleriniň biri bolsa zergärçilik sungaty degişlidir. Zergärçilik sungaty öz gözbaşyny gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Gadymy döwürlerini aýdamyzda bolsa biziň eýýamyzdan öňki, mezolit döwründen alyp gaýdýanlygy barada birnäçe taryhy maglumatlar esas berýär. Gülýaka şaý-sepi esasan bir ýaş tapawutlyklaryna görä dakynman, ony her bir ýaşdaky çagalardan ene-mamalarymyza çenli Bir ürç edilip, esasy şu ýakany bezemek üçin, adyndan belli bolşy ýaly, gül ýaka diýeniňde, ýakamdaky gül ýa-da bir Günüň şekilini berip, Gün ýaka diýip hem ulanylypdyr. Sebitara tapawutlyklaryna görä, gül ýakalar hem birnäçe görnüşlere eýe bolupdyr. Gül ýaka, esasan şol gelin-gyzlaryň ykjamlygyny, rahatlygyny şo ýakasyna dakanda bir owadanlyk üçin hem şol ýakany bir ykjam edip, saklapdyr. Gülýaka şaý-sepi gadymy döwürlerde, ilki zergärçilik sungatynda zergärlerimiz şaý-sep döredip başlan döwürlerinden bäri bir ýerine ýetirilipdir. Gülýaka, esasan, şol tegelek Günüň şekilini ýadyňa salýar. Zergärçilik şaý-sepini döredenlerinde tebigatymyza ýüzlenipdirler, tebigatymyzyň bir gözelliklerini, gülleriniň, haýwanat dünýäsiniň şekillerini bir şol sebitiň bir däp-dessuryny zergärçilik şaý-sepine siňdirmäne çalşypdyrlar. Zergärçilik eserleriniň arasynda zenan şaý-sepleri aýratyn orun tutýandyr. Çünki türkmen zergärleri öý-ojagyň ýaraşygy, nesil dowamaty hasaplanýan zenanlara uly sarpa goýupdyrlar. Türkmen öz zenanasyny bezemek, beslemek, ony dürli kümüş şaý-sepler bilen bezemegi öz mukaddes borjy hasaplapdyr. ýaşadypdyr. Ene-mamalarymyzyň asyllylygy, edep-ekramlylygy, olaryň däp-dessurlarymyza sarpa goýşy, milli hem ruhy gymmatlyklarymyzy aýap saklaýşyny görüpmek bolýandyr.
Erkmen zergärçilik diýemizde, köpimiziň göz öňümizde gül ýakyk janlanýar. Türkmen zergärleriň şol boýna dakylýan şaý-sepleriniň aýdyp geçemizde bolsa birnäçe görnüşleri bar. Ýagny olary mysal edip, bukawlary, gursakçalary, Ýaka bajyklary, gülýakalary aýtmak bor. Gülýakalar aýdamyzda bolsa gülýakalar has gadym döwürlerden öz gözbaşyny alyp gaýdýanlygy barada birnäçe taryhy maglumatlar esas berýär. Ýagny Altyndepeden, Marguşdan tapylan zenan heýkeljikleriň boýlarynda şol gülýaka meňzeşligiň şaýyň barlygy barada arheolog Alymlarymyz belläp geçýär. Bu bolsa şo gülýakanyň gadym döwürlerden baryp biziň eýýamyzdan öňki üçünji-ikinji müňýyllyklary alyp gaýdýandygyna esas berýär. Gülýaka şaýy esasanam gyzlarymyzyň boýuna dakan bezeg önümi bolup durýar. Ýagny gyzjagaşlarymyz eýýäm gupba bilen birlikde boýunlaryna gülýaka bezeg şaýy dakypdyrlar. Gülýaka diňe bir gyzlarymyzyň däl, eýsem durmuşa çykan zenanlarymyzyň hem bezeg önümi bolupdyr.

Ine şu taýda gülýaka şaý-sepimiz Günüň şekilinde tegelek görnüşinde tebigata ýüzlenipdirler. Gülýaka şaý-sepi şol zenanlaryň bir gursagyny bezeýän Gün kimin çoýar diýip hasaplapdyrlar. Zergärçilik sungatynda şol däp-dessurlar ýa-da tebigatymyza ýüzlenmek bilen çäklenmän, şaý-sepleri döredende bir gelin-gyzlary bir yrym ynançlary bir gorag hökmünde hem niýetläp, döredipdirler. Şol gülýaka şaý-sepini hem gelin-gyzlarymyzyň bir gursagyny bir çoýup, gözden-dilden goramak, seredeniňde bir şo gursakdaky gülýaka gözüň düşmek, nazardan goramak esasynda bir niýetlenip ýasalan şaý-sepleriň biri. Ine, görşümiz ýaly, gülýaka Mary sebitine mahsus bolan gülýaka. Her bir sebitde belli bolşy ýaly, zergärler bir şol sebitiň ulanylýan tilsimleri bolupdyr. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna degişli şul gülýaka şaý-sepini hem tapawutlandyryp bilmegimiziň özi hem, her bir şaý-sepde bolşy ýaly, olar çyzgy nagşylary bilen ýerine ýetirýärler. Şol şaý-sepiň ýüzüne çyzgylar edip, şol çyzgylaryň içine hem altyn çaýyp ýerine ýetirýärler. Aralarynda hem nerrek görnüşinde deşgiçler bilen deşilen nagyşlary sazlaşdyryp ýerine ýetirýärler. Gyrasyndan hakyk gaşy aýlap ýerleşdiripdirler, aralaryndan çyzgy görnüşinde nagyşlary sazlaşdyryp, nagyşy emele getiripdirler. Merkezinde hem ynha, hakyk gaşyny ýerleşdiripdirler. Daşyndan çyzgylaryň Nerek nagşyly deşikçileriň esasynda hem tegelenip, aýlanyp nagşylary sazlaşdyryp ýerine ýetirýärler. Gülýakalarda bir belli bir göwrümi ýa-da bir gaşlarynyň setir sany bolmandyr, zergäriň öz döredijiligine esaslanylýar. Ýöne ol şol döredýän zergäriň öz döredijiligine bagly bolupdyr. Gülýaka esasanam ýerli kümüşden Ýüzüni altyn çaýylan, dürli, ösümlik dünýäsine degişli nagyşlar bilen bezelipdir. Ýüzünde bolsa hakyk pöwrize gaşlar oturylypdyr. Diňe bir hakyk pöwrize gaşlar däl, eýsem, wagtyň geçmegi bilen ýüzüne dürli görnüşindäki çüýşe gaşlar bilen has hem bezegini artdyrypdyrlar. Zergärlerimiziň kämilleşmegi bilen gülýaka bezeg şaýynyň aşaky bölegine dürli şelpeler oturdylypdyr. Şol şelpeler bilen ýigrimiji asyryň başlaryndan şelpeler dakylanlygy barada birnäçe maglumatlar esas berýär. Gulýaka barada aýdamyzda, gulýakanyň arka tarapyna irki wagtlarda iňňebajyklar bolman, dürli görnüşindäki halkajyklar ýa bolmasa togalak görnüşindäki kümüş bölegi kebşirilipdir. Bu bolsa şolaryň üsti bilen ýüpe birikdirilip, zenanlarymyz boýunlaryna dakypdyrlar. Maglumatlara görä, şu enelerimiziň gyzlarymyza miras galdyran bezeg önümi bolup durýar. Ýagny gyzlarymyz durmuşa çykýan döwründe bolsa Gülýakanyň has owadan, bizemen görnüşini öz ýanlary bilen sep hökmünde alyp gidipdirler. Gülýakany syn edemizde, bir zergärimiz şo bir gülýakany ýasasa-da, bir-birine meňzeş bolmaýar. Türkmen zergärleriniň ussatlygy, ylham alyp ýasýanlyklaryna aýdyň subutnamasy bolup durýar. Zenan şaý-sepleriniň arasynda gülýakalar aýratyn orun tutýandyr. Gülýakalar, esasanam, uly ýaşly, orta ýaşly hem-de ýaşajyk gyzlar üçin ýasalan şaý-sepleriň biri bolup durýar. Gül ýakalary esasanam türkmen zenanlary ýakalaryna dakypdyrlar. Ýakanyň ykjam hem-de edepbil durmaklygy üçin gül ýakalar esasy orun eýeläpdir. Gül ýaka adyndan hem belli bolşy ýaly, Güne çalymdaş, tegelek görnüşinde bolup, onuň merkezinde bir uly hakyk gaşy ýerleşdirilipdir. Onuň töwereklerinde bolsa nerrek, aýgyzyl, çigillem ýaly nagyşlar ýerleşdirilipdir. Gülýakanyň eteklerini esasan hem şelpeler, gotozlar bilen bezelipdir. Şeýle hem gülýakalar güberçek görnüşli, epenekli gülýaka ýaly birnäçe görnüşleri bolupdyr. Gülýakanyň birnäçe görnüşi bar, ýagny çelpeli gülýaka, ýönekeý gülýakaly ýa bolmasa goşa gülýakaly ýaly birnäçe görnüşlere bölmek bolýar. Biziň Döwlet muzeýimizde bolsa şu gülýakalaryň birnäçe görnüşleri goralyp saklalýar. Şolaryň birini aýtsak bolsa, şu gülýakany aýtmak bor, gülýakanyň esasan sebit gaýdymyzda bolsa Türkmenistanyň günorta ýagny Ahal welaýatynyň Zergärleriň ýasan gül ýakasy bolup durýar. Munuň döwrüni aýdamyzda, on dokuzynjy asyryň ahyry, ýigrimji asyryň başlary öz içine alýar. Gül ýakanyň ýerili kümüşden bolup, ýüzüne altyn çaýylypdyr. Mundan başga-da ýüzüni dürli görnüşindäki nagyşlar bilen bezelipdir. Gyra böleklerine bolsa kerkere nagyş salnypdyr. Ýüzüne bolsa islimi nagyşlar, ýagny gül nagyşlary bilen has hem bezegini artdyrypdyrlar. Mundan başga-da, Dürli görlüşindäki nerrek nagyşlar bilen bezelipdir. Ýüzüne bolsa birnäçe gyzyl çüýşe gaşlar bilen oturdylypdyr. Sebden aýdamyzda bolsa Türkmenistanyň günorta ýagny Ahal welaýatynyň zergärleriň ýasan bezeg önümi bolup durýar. Asyry bolsa on dokuzynjy asyryň ahyry, ýigriminji asyryň başyny öz içine alýar. Munuň arka tarapynda bolsa ýaka dakmak üçin Togalak görnüşindäki kümüş bölegi kebşerilip, şoluň üsti bilen ýüp dakylyp, boýunlaryna zenanlarymyz dakypdyrlar. Arassa kümüşden ýasalyp, ýüzüne-de altyn çaýylypdyr. Şu taýda ýaňky belläp geçişim ýaly tebigata ýüzlenipdir diýip belläp geçsek, şu taýda olar dörde bölünmeginiň esasy sebäbi hem bir ýylyň dowamynda dört paslyň bardygyny aňladýar. Dört bölekden aralaryny bolsa işilen simleriň bugdaý şekilinde getirilmegi bolsa, tebigatyna ýüzlenipdirler, esasan, nerrek nagyşlary hem şol esasy gadymky döwürlerde ulanylypdyr, olar bir demiriň ujuna şu şekiljiňi emele getirýärler, soňra şony kakmak usulynda kakyp, nerrek nagyşlary bilen bir ösümlik dünýäsiniň, bir gülleriň hatarynha bir gözel şekilini emele getirýärler. Olam bir uly zergärçilik sungatynda esasy şol ulanylýan galyplaryň esasy orny bolupdyr. Şol galyplaryň üsti bilen bir owadan şekilleriň ýerleşdirilmegi bul gadymky döwürlerde bir şol zergärleriň has hem ussatlygy çyzgylar ýerine ýetirilmändir. Şol galyplaryň bir sazlaşdyryp şol alan göwrümleri. Kümüşiň ýüzüne şol wagtyň dowamynda ýerine ýetirilip, nagyş emele getirilip gidipdir. Häzirki döwürde bolsa bir tehnologiýanyň ösmegi esasynda zergärler ilki bilen çyzygy ýerine ýetirip, haýsy şekiliň, haýsy nagyşyň nirde ýerleşýänini ilki galamda birnäçe gözleglerini edýär. Soňra bir kompýuterda bir has hem aýdyňlaşdyryp, çyzgylaryny ýerine ýetirip, şol taýyn bolan çyzygyny alyp, Kümüşiň ýüzüne ýelmäp, ony kesmek usulynda, deşmek usulynda şu çyzgy esasynda ýerine ýetirilýär. Tehnologiýaň ösmegi biz zergärleriň has-da işiniň ýeňilleşmegi ýa-da bir şol şaý-sepleriň has nepis hem şol dury aýdyň çykmagyna kömek berýär. Ine şu gülýakada hem esasan türkmen şaý-seplerinde zergärlerimiz hakyk, pöwrize, hyrzapraz gaşlaryny ulanypdyr. Hakyk gaşlaryň Esasy orny köp bolupdyr, gülýakalarda bolsa onuň göwrümli ýa-da taýda görşümiz ýaly tekiz görnüşlerini ulanypdyrlar. Gülýakamyz barada dowam etsek, Döwlet muzeýimizde saklanýan şu gülýakany aýtmak bor. Bu gülýakada hem ýerligi kümüşden bolup, ýüzüne altyn çaýylypdyr. Bu gülýakanyň merkezinde bir hakyk gaş oturdylypdyr. Töweregine bolsa gyzyl reňkli çüýşe gaşlar bilen bezäpdirler. Ýene bir tapawutlygyny aýtsak bolsa, Ýüzüne birnäçe gyzyl çüýşe gaşlar oturdylypdyr. Gyralar reň bolsa hüwi nagyşlary bilen bezelipdir. Merkezinde islimi nagşy oturdylypdyr, gyra böleklerinde bolsa tebigatymyzyň ýapraklaryny, ballaklaryny ýada salýan nagyşlar bilen bezelipdir. Mundan başga diňe bir islimi nagyşlar bilen däl, eýsem nerrek nagyşlar bilen bezegini has hem artdyrypdyrlar. Şaý seplemizin arka tarapyna seredimizde bolsa şu şaýyň arassa kümüşden edilendigini has hem aýdyň görmek bolýar. Şu gül ýakamyzyň Sebitini aýdamyzda bolsa, Ahal welaýatynyň zenanlaryň dakynanlygyny görmek bolýar, mundan başga-da döwrüni aýdamyzda bolsa, on dokuzynjy asyryň ahyry, ýigriminji asyryň başlaryna degişliligini has hem aýdyň görmek bolýar.

Güne siňesin edenimizde, ol bütin Ýer şaryny öz yssy mähri bilen ýyladyp duran älem jisimleriniň biri hasaplanýar. Ajaýyp aýratynlyga eýe bolan, gözelligiň, görkgülligiň aňrybaş hasaplanýan Esasy naýbaşy şaý-seplerimiziň biri bolan gülýakalar hakykatdanam Güne çalymdaş bolup, türkmen zenanynyň gursagyny bezeýän, ýakasyny bezeýän esasy şaý-sep bolup durýar. Şonuň üçin ene-mamalarymyz hem zenanyň kalbyna ýol açýan esasy şaý-sep bolan gülýakany sarpalap, söýgüläp, geljekki nesillere hem miras geçirmekligi öz nesillerine, agtyk-çowluklaryna wesýet edipdirler. Şol wesýetden ugur alan türkmen zenanlary öz gülýakalaryny hemişe apalap saklapdyrlar. Şol gülýakalary Toý-märekelerde, baýramlarda dakynan bolsalar, esasy dakylmadyk wagtlary bolsa ak ýalyga orap, ony sandykda apalap saklapdyrlar. Bu gül ýakanyň esasanam ýerli kümüşden bolup, merkezine bolsa bir hakykaş oturdylypdyr. Töweregine bolsa dürli görnüşindäki isli minaçlar, ýagny ýaprajyklary ýada salýan bölekler ýelmenipdir. Mundan başga-da gyra böleklerine bolsa aýgyzyl nagyşlar berlipdir. Munuň esasy hanym Seýitini aýdamyzda, ýomut türkmenleriň ürjejip dakynan bezeg önümdigini görmek bolýar. Döwrüni aýdamyzda bolsa, on dokujy asyryň ahyryny öz içine alýar. Şu gülýakamyzyň ýüzündäki nagyşlaryny syna edemizde bolsa, ýomut türkmen zergärleriniň ýasalyş usulyny görmek bolýar. Ýüzüne epenek etmek, ýagny ýelmeme usulyny peýdalanypdyrlar. Bu bir gül ýakamyzda bola şol ýasalyş usulyny has hem aýdyň görmek bolýar. Gül ýakalarymyzy syn edemizde diňe bir hakyky ýa pöwrize gaşlarymy bezelmän, eýsem dürli görnüşindäki ýaşyl, gyzyl, çüýşe gaşlarymy hem bezelipdir. Şol gaşlarymy bezelen bir gül ýakamy mysal getirsek, Döwlet muzeýimizde goralyp saklanýan şu gül ýakany aýtmak bor. Bu gül ýakanyňam beýleki gül ýakalary ýaly ýerligi kümüşden bolup ýüzüne altyn çaýylypdyr. hem-de gyra böleklerini kerkenen agaçlar bilen bezelipdir. Merkezine bolsa bir hakyky agaç oturdylypdyr, töwereklerini bolsa gyzyl, ýaşyl reňkli çüýşe agaçlar bilen bezelipdir. Ýüzünde islemin nagyşlary, çigillem nagyşlary çyzma usulynda ýerine ýetirilipdir, nerrek nagşy bolsa deşme usulynda ýerine ýetirilipdir. Sebitini aýdamyzda, Türkmenistanyň günorta, gündogar, ýagny Mary welaýatynyň türkmen zenanlarynyň dakynan bezeg şaýy bolup durýar. Döwrüni aýdamyzda bolsa, on dokuzynjy asyryň ahyryny, Ýigrimiji asyryň başyny öz içine alýar. Gül ýakalar ýerine ýetirilende, şol ýurdumyzyň Mary sebitinde hem Ahal sebitinde bir meňzeşlik bolupdyr. Olar ýerine ýetirenlerinde gül ýakalary çyzgyly altyn çaýmak usulyny has hem köp ulanypdyrlar. Şelpeli gül ýakalar hem Ahal, Mary sebitlerinde köp ýerine ýetirilipdir. Ine, gül ýakalaryň tapawutly görnüşi Balkan sebitinde ýerine ýetirilip, Ine, şu taýda görýän gülýakamyz Balkan sebitine mahsus bolan gülýakamyz. Tomarçakly gülýaka galyplaryň üsti bilen ýerine ýetirilen. Belli bolşy ýaly, Balkan sebitinde bir şol sebite mahsus bolan bir ýörite tilsimleri bolupdyr. Ol hem ýaňky galyplaryň üsti bilen ýerine ýetiripdirler esasan galyplarda. Altyn bölejiklerinden kakyp şekiller çykaryp, kesip, olary sazlap, ýerleşdiripdirler. Ol hem uly ussatlygy talap edipdir, şol galyplaryň bir sanlarynyň sany düzülende bir ýerleşdirmek üçin hem ölçegleriniň gabat gelmegini uly bir ussatlygy talap edipdir. Galyplary kakma usulynda altyn bölejiklerinden kakyp şekiljikleri çykarypdyrlar, olaryň arasynda hem Owunjak gaşlary ýerleşdiripdirler. Balkan sebitinde esasan pöwrize, kyrjapraz gaşlaryny ýerleşdiripdirler. Ol bolsa şol Balkan sebitine bir Hazar deňiziniň bolmagy, şol deňiziň bir äheňini bermek üçin gök görnüşinde pöwrize gaşyny ýerleşdiripdirler. Döwlet muzeýimizde diňe bir şol Türkmenistanyň günorta sebitleri, ýagny Ahal-Mary sebitleriniň zergärleriniň ýasan gülýakalary däl, eýsem Türkmenistanyň günbatar, ýagny Balkan welaýatynyň zergärleriniň ýasan gülýakalary hem goralyp saklanýar. Şolaryň birini mysal aýtsak, şu gülýakany aýtmak bor, ýagny bu gülýaka goşa gülýaka ýa-da güberçekli ýa bolmasa tomarçykly gülýaka hem atlandyrylýar. Bu gulýakanyň ýerli kümüşden bolup, ýüzüne altyn epenek etmek usulyna ýerleşdirilipdir. Görşümiz ýaly, ýüzünde gyzyl-ýaşyl gaşly çüýşe gaşlar oturdypdyr, gyralaryna bolsa pöwrize gaşlar oturdylypdyr. Diňe bir gaşlar bilen bezegini artdyrman, eýsem dürli görnüşindäki nokat nagyşlary, islimi nagyşlary ýa bolmasa goçak nagyşlary bilen bezegini has hem artdyrypdyrlar. Sebitini aýdamyzda, Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň türkmen zenanlarynyň dakynan bezegi şaý bolup durýar. Döwrüni aýdamyzda, on dokuzynjy asyryň ahyryny öz içine alýar. Tomarçakly gülýakanyň döreýşi barada halk arasynda şeýleräk bir rowaýat bar, Gadym döwürde bir zergäriň ogly bolupdyr. Şol zergär öz ogluny öýermek üçin bolsa, gudaçylyga gidiripdir. Gudaçylyga baran ýerinde bolsa, sözsüz düşündirýän bir üýtgeşik bir bezeg şaýyny ýasamaklygyny haýyş edilipdir. Zergär gije-gündiz pikirlenip, güberçekli gülýakany oýlap tapypdyr.
Halk arasynda gül ýakanyň üýtgeşik bir nusgalaryna hem gabat gelmek bolýar. Ýagny gül ýakalar bir gat däl-de, iki gat görnüşinde, güberçek görnüşinde ýasalan nusgalaryna hem gabat gelmek bolýar. Esasan hem Türkmenistanyň Günbatar sebitlerinde epenekli ýa-da göbekli gülýakalar giňden ýaýrapdyr. Olar gülýakany has gabaraly, has görnükli görkezmek üçin iki sany tegelekden ybarat bolupdyr. Içki tegelek has öňe çykyp, ikinji tegelek bolsa yzda ýerleşdirilip, üýtgeşik bir utgaşyklygy emele getiripdir. Göbekli gülýakalar çylşyrymly ýerine ýetirilipdir. Olar Zergäriň bir yhlasyny, zähmetini talap edýän bir gülýaka bolupdyr. Şonuň üçin hem bir tegelek ýasalandan soňra, ikinji tegelegi oňa birikdiripdirler. Şeýlelikde, bir üýtgeşik sungat eseri kemala gelipdir. Döwlet muzeýinde diňe bir şol guberçekli gülýakalar däl, eýsem, dürli görnüşindäki epenek edilen gülýakalar goralyp saklanýar. Şolaryň birini mysal aýtsak, ýagny Balkan welaýatynyň Zergärleriň önümine degişliji gülýakany aýtmak bor. Gülýakanyňam ýaňky gülýaka ýaly ýerli kümüşden bolup, ýüzüne altyn epenek etmek usulyny ýasalypdyr. Görşümiz ýaly, bu gülýakanyň gyra böleklerine ýaşyl, gyzyl, gök çüýşe gaşlary oturdylypdyr. Bu dürli reňkdäki çüýşe gaşlaryň oturdylmagy bolsa, şu Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Hazar deňziniň bolmagy bilen baglanyşykly aýdylýar. Mundan başga-da, diňe bir şol gaşlar bilen däl, eýsem dürli görnüşindäki nagyşlar, ýagny goçak nagyşlary, islimi nagyşlar bilen bezelipdir. Munuň öz döwrüni aýdanymyzda bolsa, on dokuzynjy asyryň ahyryny öz içine alýar. Ýaňky gulýakadan tapawutlykda, ýaňky gulýaka güberçekli edilen bolsa, bu güberçeksiz görnüşinde edilipdir. Bu bolsa şo Balkan welaýatynyň zergärleriniň örän kämil, ussatdygyny has hem aýdyň görmek bolýar. Ýaňky gulýakamyza. Tomarçakly gülýaka diýilýän bolsa, bu gülýaka gapakly gülýaka diýip atlandyrylýar. Maglumatlaryň berlişine görä, şu gülýakany esasanam ýaşuly zenanlarymyzyň boýunlaryna dakylandygy barada bellenip geçilýär. Balkan sebitinde ýerine ýetirilýän gülýakalarymyzyň ýene bir görnüşi, Nüştaýda gapak görnüşinde ýerine ýetirilýän gülýakalarymyz göwrümi birazrak ulurak bolup, has hem galyplaryň dürli görnüşlerinde Indi gyra nagyşlaryny hem şekili emele getirýän esasda ýerleşdiripdirler. Dürli reňkdäki gaşlary, hyrjapraz, pöwrize, hakyk gaşlaryny utgaşdyryp ýerleşdiripdirler. Balkan sebitinde esasan gülýakalar şelpeli görnüşinde ýerine ýetirilmändir. Ululy-kiçili göwrümde ýerine ýetirilipdir. Gülýakalar barada gürrüň edenimizde, bu şaý-sep Türkmenistanyň ähli sebitlerinde zenanlar tarapyndan söýlüp dakylýan şaý-sepleriň biri bolupdyr. Gülýakalarda hem sebitleýin aýratynlygy synlamak mümkindir. Ýagny Günbatar Türkmenistanda gülýakalaryň gabarçakly ýa-da göbekli gülýaka ýaly gülýakanyň bir täsin nusgasy giňden ýaýrapdyr. Bu gülýakada esasanam zergärler merkezindäki hakyk gaşyň töwereginden owunjak pöwrize gaşlary, şeýle hem aýna gaşlary ýerleşdiripdirler. ýerleşdiripdirler. Şeýle hem bu gülýaka iki gatdan ybarat bolup, onuň merkezindäki gaty, esasanam, göberilip öňe çykyp durupdyr. Beýleki gaty bolsa, esasanam, eteginde ýerleşip, by, hakykatdanam, göberiçek görnüşinde bolupdyr. Şeýle hem gülýakalar şelpeli, şelpesiz, jübüt ýa-da täk görnüşinde hem ýerine ýetirilipdir. Umuman, gülýaka Türkmen zenanynyň asyllylygynyň, salyhatlylygynyň, görmekgülliginiň nyşany hasaplanypdyr. Şonuň üçin hem türkmen zenanlary hemişe ýakalaryny gülýaka bilen berkidipdirler. Gülýakany diňe bir uly görnüşleri däl, eýsem, kiçi görnüşleri hem Döwlet muzeýimizde goralyp saklanýar. Şolaryň birini mysal aýtsak, kiçiräjik gülýakany aýtmak bor. Bu gülýakany, esasan hem, kiçi gyzlarymyz dakypdyrlar. Görşümiz ýaly, gülýaka. Ýerli kümüş dömülip, ýüzüne altyn çaýylypdyr hem-de birnäçe gyzyl reňkli çüýşe gaşlary oturdylypdyr. Gyra böleklerine kerkere nagşy salnypdyr, ýüzüne bolsa islimi nagşy çyzma usulynda ýerine ýetirilipdir, nerrek nagşy bolsa deşme usulynda ýerine ýetirilipdir. Bu gülýakaň arka tarapyna seredemizde bolsa arassa kümüşden edilendigini görmek bolýar hem-de ýokarky bölegine bolsa turba görnüşindäki kümüş kebşirlenipdir. Ýüp bilen gyjagaşlaryň boýuna dakylynynyny has hem aýdyň görmek bolýar. Bu gül ýakanyň sebitini aýdamyzda, ýagny Ahal welaýatynyň kiçi gyzlarynyň dakylandygy bellenip geçilýär hem-de döwrüni aýdamyzda bolsa, ýigrimnji asyryň başyny öz içine alýar. Irki gadym gül ýakalar çelpesiz, düwmesiz görnüşini ýasalypdyr. Ýigrimnji asyryň başlaryndan, ýagny kyrkynjy, ellinji ýyllaryndan bolsa gül ýakalaryň aşaky böleklerini çelpeler bilen bezelipdir. Çelpeler bilen bezelen gül ýakalaryň bolsa Döwlet muzeýimizde birnäçe görnüşleri goralyp saklanýar. Şolaryň birini mysal aýtsak, şu gül ýakany aýtmak bor. Bu gül ýakanyň ýerligi, görşümiz ýaly, kümüşden, ýüzüne altyn çaýylypdyr, aşaky bölegine bolsa birnäçe şelpeler oturdylypdyr. Gül ýakalarda esasanam şelpeler salnanda täk görnüşinde ýerine ýetirilipdir. Mundan başga-da, ýüzüniň gaşlaryna seredemizde bolsa, birnäçe açyk reňkli hakyk gaşlar oturdylypdyr, töweregine bolsa ýaşyl hem-de gyzyl reňkli çüýşe gaşlar oturdylypdyr. merkezinden bolsa dörde bölünýän görnüşi geçirilipdir. Şu dörde bölünýän görnüşiniň geçirilmegi bolsa şol bir ýyla dört paslyň bardygyny aňladýar. Mundan başga-da, gyra böleklerine kerkere nagyş salnypdyr, ýüzüne bolsa islimi nagyşlar çyzma usulynda, nerrek nagyşlar bolsa deçme usulynda ýerine ýetirilipdir. Aşak bölegindäki şelpeler bolsa iki hatarlaýyn gidip, olar biri-birine halkalar arkaly birikdirilipdir. Birinji hataryndaky şelpeler gaşlar bilen bezelipdir, Ikinji we hatarnak şelpeler bolsa ýapragy ýada salynýan görnüşinde ýasalypdyr. Şu gülýakamyzda beýleki gülýakalardan tapawutlykda beýleki gülýakalarda turba görnüşindäki kümüş bölegi oturdylýan bolsa, bu gülýakanyň ýokary böwrülerine gulp kebşirlenip, şo gulpuň üsti bilen bolsa boýunlaryna dakypdyrlar. Gülýakanyň sebitini aýdamyzda, Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Zergärleriň ýasanyny görmek bolýar. Ýigrimji asyryň başlaryny öz içine alýar. Umuman, gülýakalarymyzyň esasy göwrümi tegelek bolsa-da, şol dürli görnüşdäki ýaşdaky zenanlarymyz üçin ýerine ýetirilen göwrümde gülýakalar bolupdyr. Gadymky döwürden hem-de häzirki biziň günemizde ýerine ýetirýän gülýakalaryň tapawudy Gadymky döwürlerde esasan çyzgy nagyşlaryň, islimi nagyşlaryň üsti bilen bir gat görnüşinde alnypdyr. Esasy bir gat kümüşiň üstüne gaş öýjükleri, gaşlary ýerleşdirip, ýüzüne çyzgylaryň, işlen simleriň üsti bilen ýeňil görnüşinde ýerine ýetiripdirler. A Häzirki günlerimizde has hem nepisleşdirip, zergärlerimiz gülýakalary, şelpeli ýa-da iki gat, karkaz, görnüşinde galyňlyk berip, Birnäçe şekilleri, göwrümleri ýerleşdirip has hem nepis owadanlyk bilen gündelik durmuşynda ýa-da toý-baýramlarynda dakynýan dürli-dürli görnüşde ýerine ýetirýärler. Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda hem halypa-şägirtlik ýörelgesine uly üns berýärler. Talyplara öwredilende her bir Mugallymlar, halypalar bir şol gadymky döwürde ýerine ýetirilen nusgalaryny hem ýitirmän, häzirki günlerde bir has hem kämilleşen, owadan görnüşlerini, täzeçe-täzeçe görnüşlerini ýerine ýetirmekleri üçin uly işler alnyp barylýar. Şu taýda biziň şol Çeperçilik akademiýada ýerine ýetiren talyplarymyzyň hem birnäçe eserleri bar. Ýaňky belläp geçişim ýaly, gadymky döwürlerden tapawutlylykda, şelpeli hem-de Iki gat görnüşinde ýerine ýetirilen gül ýakamyz. Iki gat görnüşinde ýerine ýetirmek üçin sany metaly keşirlemek esasynda ýerine ýetirilýär. Onuň esasy üstki gatyna şeýle islimi nagyşlaryny, şekillerini, kesmek usulynda ýerine ýetirilýär. Esasy bölegi bolsa tekizlik görnüşinde ýerine ýetirilip, ony garaltmak usulynda ýerine ýetirilipdir. Hakyk pöwrize gaşlaryny ýerine ýetirip, gyrasyndan bolsa ýylan yzy bilen işlen simleri sazlaşdyryp bir şekili emele getiripdirler. Şelpeleriň, zynjyrlaryň, aralyklaryň hem zergärçilik sungatynda bir esasy orny bolupdyr, şol haýsy bolsa-da bir şol şaý-sepe bir gözellik goşmak üçin uly orna eýe bolupdyr. Şelpeler ýerine ýetirilende hem şelpeleriň birnäçe galyplary taýýarlanypdyr. Şol metalyň ýüzüni gyryp, galybyň şekili çykarylypdyr. Soň şol çykarylan şekiliň üstüne kümüş bölejikleri goýup, kakmak usulynda şol şekili alypdyrlar. Soňra alnan şekili kesip, şunýaly şelpeleri emele getiripdirler. Gawun çigidi ýa-da naýza tebigata ýüzlenip, şekilini döredipdirler. Aralyklar ýerine ýetirilende hem aralyk bul diňe zynjyrdan goýberme arasyna aralyk salnanda bir rahatlygy esasy göz öňüne tutupdyrlar bir şelpeleriň bir çolaşmazlygy üçin agram bermek üçin hem owadanlyk üçin aralygy hem ýerleşdiripdirler. Gülýakalara siňe syn edenimizde, olar halk döredijilik eserlerinde, halk aýdym-sazlarynda hem giňden wasp edilipdir. Gül ýakasy tylla gaşly diýip wasp edilen Gülýakanyň gaşlary hem özboluşly bolupdyr. Gaşlarynyň ýerleşdirilişi hem soňky döwürlerde has kämilleşdirilip, beripdir. Ýagny gülýakanyň gaşy ýönekeý bir gaş görnüşinde tekiz ýerleşdirilmän, ol güberçek görnüşinde has öňe çykyp duran, gülýakanyň bir görmekgilligini, gelşikgilligini artdyrýan bir görnüşde ýerine ýetirilipdir. Umuman, gülýakalaryň şelpeli, şelpesiz, goşa, täk görnüşindäki nusgalaryna gabat gelmek bolýar. Soňky döwürlerde gülýakalar diňe bir. tegelek görnüşinde däl-de, eýsem, üçburçluk görnüşinde, dörtburçluk görnüşinde ýerine ýetirilen, tumorça görnüşinde ýerine ýetirilen nusgalaryna hem gabat gelmek bolýar. Gülýakalaryň özboluşlylygy barada gürrüň edenimizde, gülýakalar, hakykatdanam, güne çalymdaş hem-de güle çalymdaş şaý-sepleriň biridir. Döwlet muzeýimizde uly göwrümli şelpeli gülýakanyň şu Görnüşini görmek bor. Bu gül ýakanyň ýerli kümüş damap, ýüzüne altyn çaýylypdyr. Merkezine bolsa açyk reňkli hakyk gaçlar oturdylypdyr. Töweregine bolsa ýaşyl, gyzyl reňkli çüýş agaçlaryň bilelikde hem goýy reňkli hakyk gaçlar oturdylypdyr. Gyralaryna kerkere nagşy salnypdyr. Üçburçluk şekiller islimi nagşlar çyzma usulyna edilip, nerrek nagşy bolsa deşme usulyna edilipdir. Bu gül ýakanyň aşaky bölegi hem ýaňky gül ýaka ýaly iki hatardan gidýän şelpelerden edilipdir. Onuň birinji hatarlary Açyk reňkli hakykgaçlar oturdylypdyr, ikinji hatarynda bolsa ýaprak şekilli çelpeler halkalar arkaly bir-birine birikdirilypdyr. Munuň sebitini aýdamyzda, ol Türkmenistanyň Mary welaýatynyň zergärleriň ýasan önümi bolup durýar. Wagtyny aýdamyzda bolsa, ýigrimiji asyryň başyny öz içine alýar. Gulýakalyň has uly göwrümdäki görnüşleri bolsa Döwlet muzeýimiziň hemişelik sergi zallarynda ýerleşdirilen. Ýene-de bir Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyň ýerine ýetiren Şaý sepini alsak, ine, ýaňky belläp geçişimiz ýaly, iki gat görnüşinde ýerine ýetirilen, islimi nagyşlaryň sazlaşdyrylyp salynmagy. Bul bolsa şol bir gadymky nusga tegelek görnüşinde günüň şekilinde alnyp, ýöne has hem kämilleşen görnüşinde ýerine ýetirilipdir. Ýylanyzylaryň işlensimleriň üsti bilen bezelipdir. Aralyk şelpeler, zynjyrlar bilen has hem owadan görnüşinde täzeçe gülýakany döretmäni başarypdyr. Indi şu taýda görýän gülýakamyz talyplarymyzyň ýerine ýetiren gülýakasy. Bu taýda esasan bir gülýakany ýerine ýetirende iki gat görnüşinde altyn çaýmak usulynda ýerine ýetirilipdir. Has altyn çaýyp bir öwüşgin bermek usulynda ýerine ýetirilipdir, ownujak hakykaşlaryny ýerleşdirip ýerine ýetiripdir. Aralyklarynda hem ownujak hakykaşlaryň ýerleşdirip ýerine ýetirilipdir. Şelpeleri ýaňkydan tapawutlykda, ýaňky naýza görnüşindäki şelpe däldi, ujy kütegräk görnüşinde alnan şelpeler. Şelpeler hem şaý-sepleri jemleýji höküminde bir orna eýe bolupdyr. Şelpeler hem. owadan owazy emele getiripdirler. Türkmenistanyň Ahal, Mary welaýatynyň zergärleri esasanam gül ýakylan şelpeler bilen bezeýän bolsa, Türkmenistanyň Günbatar, ýagny Balkan welaýatynyň zergärleri şelpeler bilen däl, eýsem gül ýakan düwmeler bilen bezäpdirler. Şo düwmeli gül ýakalaryň birini mysal aýtsak, şu gül ýakany aýtmak bor. Gül ýakanyň düwmeli görnüşleri örän seýrek görnüşine gabat gelýär. Şu gül ýakan görşümiz ýaly hem Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň zenananyň dakylandygyny görmek bolýar. Esasanam bu gül ýakanyň ýerligi kümüşden bolup, ýüzüne altyn gatlag epenek etmek usulyna edilipdir. Merkezinde bolsa hakyk gaş oturdylypdyr. Hakyk gaşyň töweregine bolsa işlentim zolagy kebşirlenipdir. Hakyk gaşlaryň töwereginde Gyzyl reňkli çüýşe gaşlar oturdylypdyr. Şu gül ýakanyň ýüzüne bolsa aýgyzyl nagşy isli mi nagşlary bolsa epene gitme usulynda bezelipdir. Görşümiz ýaly, düwmeleriň birinji hatary gül şekilli bezeg önüm gidýän bolsa, aşaky böleginde bolsa zynjyrly düwmeler ýasalypdyr. Şu gül ýakamyzyň wagtyny aýdamyzda bolsa ýigrimji asyryň başyny öz içine alýar. Gül ýakalarymyzyň diňe şun ýaly şelpeli düwmeler görnüşini däl, eýsem, Ýigriminji asyryň ellinji-ýetmişinji ýyldan başlap bolsa, türkmen zergarynyň kemala gelmegi bilen ussatlarça birnäçe gülýakalaryň görnüşlerini ýasapdyrlar. Şo görnüşjelriň birini aýtsak bolsa, ýaýly gülýakany aýtmak bor. Ýaýly gülýakany, esasanam, Türkmenistanyň günorta sebitleri, Ahar-Mary welaýatlaryň zergärleriniň ýasandyklaryny görmek bolýar. Ýaýly gülýakanyň ýerli kümüşden bolup, ýüzüne altyn çaýylypdyr. Ýüzüne bolsa, Beýleki gülýakalara garandan birnäçe gyzyl reňkli çüýşe gaşlar oturdylypdyr. Aşaky bölegine bolsa ýaýy ýada salýan kümüş bölegi kebşirlenipdir. Ýaýyly bölegiň aşagynda bolsa gulplar kebşirlenip, gulplaryň aşaky bölegine iki hatarlaýyn gidýän şelpeler birikdirilipdir. Gyzyl reňkli çüýşe gaşlar bilen bezelipdir. Diňe bir şelpeliler, eýsem aralyk böleklerine bolsa düwmeler ýerleşdirilipdir. Sebitini aýdamyzda bolsa, Ahal Mary welaýatynyň Zergärleriň ýasan önümi bolup durýar. Döwrüni aýdamyzda bolsa ýigrimji asyryň ellinji, ýetmişinji ýyllaryny öz içine alýar. Türkmen zenanlarynyň türkmen şaý-seplerine bolan sarpasy, söýgüsi aňyrdan gelýändir. Çünki ene-mamalarymyz bu şaý-sepi bereketliligiň, asyllylygyň nyşany hasaplapdyrlar. Şonuň üçin hem olar öz şaý-seplerini çem gelen ýerde goýmaklyk ýa-da ony çem gelen ýere dakynyp gitmekligi halamandyrlar, oňlamandyrlar. Şonuň üçin hem türkmen zenanlary öz şaý-seplerini apalap, söýgüläp dakypdyrlar. Ony eneden gyza geçirmekligi, eneden agtyga geçirmekligi, nesilden nesile geçirmekligi özleriniň mukaddes borjy hasaplapdyrlar. Şeýle ajaýyp borjy ýerine ýetirmegi bolsa her bir türkmen zenanyndan berk talap edip etdirler. Şeýle ajaýyp ýörelgeleri özüne siňdiren, şeýle däp-dessurlary wasp edýän türkmen zenanlarynyň şaý-sepleri asyrlardan asyrlara aşyp, biziň günlerimize gelip ýetipdir. Zergärçiligiň şeýle ajaýyp nusgalary biziň günlerimizde hem kämilleşdirilýändir. Bu görýän gülakam yzda bolsa, talyplarymyz ýerine ýetirende her bir sebitde ýerine ýetirilýän gül ýakalaryň bir äheňini bermäne çalyşypdyr. Merkezinde şol Balkan sebitinde ýerine ýetirýän gül ýakamyzyň tomarçagyny ýerleşdirip, gyrasyndan islimi nagyşlaryny kesme usulynda ýerine ýetirilipdir. Işilen simleri hem-de gyra nagyşlarynda hem esasan kesme usulynda ýerine ýetirilen nagyşlary sazlaşdyryp ýerleşdiripdir. Galyplaryň üsti bilen kakylan Şekiljikleri hem ýerleşdirip, hakyky gaşlary ulanypdyr. Biziň Döwlet muzeýimizde gül ýakalaryň birnäçe görnüşleri goralyp saklanýar. Diňe bir goranyp saklanma çäklenmän, dikeliş hem-de rejeleýiş işleri geçirilýär. Bu işleriň geçirilmegi bolsa, milli gymmatlyklarymyz indiki nesillere ýetirmegi maksat edinýär. Biziň şuny ýaly milli mirasymyzy, medeniýetimizi öwrenmäne, ony dünýä ýaýmak üçin uly mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn, hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, alyp barýan işleri elmydama rowaç alsyn! Biziň ajaýyp mirasymyzy, milli mirasymyzy gorap saklamak, ony halkymyzyň arasynda wagyz etmek üçin giň mümkinçilikler döredilip berilýär. Şeýle ajaýyp. mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys, goý, hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleri hemişe rowaç alsyn! Zergärçilik sungatynda gülýaka şaý-sepi biziň günlerimize bir gelip ýeten esasy şaý-sepleriň biri bolup durýar. Biz zergärler gelin-gyzlaryň islegine görä birnäçe görnüşlerini ýerine ýetirýäs. Bir gündelik durmuşynda ýa-da bir toý-baýramlarynda hem esasy gelin-gyzlarymyzy gülýakasyz göz öňüne getirip bolmaýar. Şonuň üçin hem gülýakalaryň ýaka bezegi diýip, onuň gündelik durmuşynda kiçiräk görnüşinden uly görnüşini hem, şelpeli görnüşlerini hem, birnäçe görnüşlerini ýerine ýetirýäs. Şeýle uly mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp sagbolsunyz aýdýarys. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, il-ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!